טו אן תפילין, ס'איז נישט משנה צו דו ביסט אין ישיבה צו דו ביסט שוין גרעדזשועיט, דו ביסט שוין ארויס פון ישיבה, טו אן תפילין, דאס זאל זיין דיין ערשטע זאך אין די פרי, שטייסט אויף, שטייסט אויף, די ערשטע זאך איז דארף מען אפגיסן נעגל וואסער אין בעט, שטייט אין זוהר הקדוש ווען א מענטש שלאפט גייט אים ארויס די נשמה, און ער פילט א טעם פון מיסה, און ס'קומען נעבעך די נישט גוטע, זיי זוכן אלץ די טויטע זאכן, די מענטש וועקט זיך אויף, גייען זיי אלע אויף די נעגל. שטעלן זיך אויף די הענט דארף מען זיך צופרי שטייט אין זוהר הקדוש אויפוואשן נעגל וואסער די ערשטע זאך מען שטייט אויף צופרי מאד גרייט איז די ערשטע זאך ווען מען גייט שלאפן דארף מען זיך אנגרייטן נעגל וואסער שיעט גייסט חתונה האבן ווילסט חתן שירעם אשר איז די קומענדיגע חתונה האט שוין חתונה און נאכדעם איז יענקי האט חתונה שמואל מרדכי האט חתונה זעליג ס'קומט א יאר פון חתונות און אלע בחורים וואס זיצן דא אין ישיבה אלע וועלן אויך חתן האבן ווערן חתן האבן. אלן חתנים ווערן, דאס איז א אוועקגעשטעלטע ברכה וואס מוהרא ש האט געגעבן פאר די בחורים אין ישיבה, און אפילו פאר די בחורים וואס גייען ארבעטן, מוהרא ש האט עס בפירוש געזאגט אז די סקומען די זיך דרייען דא אין די היכל הישיבה, היכל הקודש, און סקומען צו די שיעורים פון די ראש ישיבה, וועסטו א חתן ווערן מען וועט נישט פארכאפן, ס'וועט קומען א, מוהרא ש האט געזאגט יארן צוריק ס'וועט קומען א צייט ווען מיידלעך וועלן תלמידי היכל הקודש, א פלאץ וואס מען רעדט פון שלום בית, מען רעדט פון פון געשמאק, פון פארגעניגן, פון ענדזשוי לייף, האב הנאה פון לעבן מיט די אייבערשטער, מיט די אייבערשטער, מיט די תורה, ערשטע זאך צופרי איך שטיי אויף, נעגל וואסער, יאר איך גיי שלאפן, גרייט איך אן נעגל וואסער, נאך די חתונה, דאבל פארשען, צוויי טעפלעך. נעגל וואסער, גיסט אפ נעגל וואסער, און וואס טו איך יעצט? איך מוז אנטון תפילין! איך בין אזוי צובראכן, איך האב געלערנט אין ישיבה, מען האט גערעדט צו אים פון רציפות, מען האט גערעדט צו אים פון ווער ס'גייט זיך פארהערן די גאנצע מסכתא, און זייער ווייניג כאפן זיך מיט מיט דעם, שוין, איך בין דאך שוין סיי ווי סיי נישט די בעסטע בחור, נו וואס דארף איך אנטון תפילין? ווי קומט תפילין? בעסטע בחור? א פאלשע חינוך. האט דיר געגעבן א חינוך לערן לערן לערן לערן עס צו קענען פערן, לערן לערן לערן פאר די אייבערשטער, לערן פאר די אייבערשטער, נישט צו זיין קיין רב, נישט צו זיין קיין דיין, נישט צו זיין קיין מגיד שיעור, גארנישט, איך לערן לשם השם, לשם קהל עולם, איך לערן פארן אייבערשטן. וואס יא? איך וועל אנטון תפילין, אנטון די הייליגע תפילין, יעדן טאג אנטון תפילין, א בחור ער ברויגעזט אויף זיין טאטע און מאמע, מ'האט אים עפעס, ער איז ארויסגעגאנגען פון שטוב, טו נישט אן קיין תפילין. וואס זאל איך ווילן מיט דיין טאטע און מאמע? ברוגז אויף די ראש ישיבה? ס'איז געווען די גאנצע פרשה איז געווען דריי בחורים און זיי צוויי האט מען צוריק גענומען און מיך נישט? בה! לייג נישט קיין תפילין. תפילין? תפילין? גיי אין שול, טו אן די הייליגע תפילין, וואש דיין הענט, געב א קוש די תפילין, און אפילו אונז פארשטייען מיר נישט וואס תפילין איז און איך ווייס נישט די אלע סודות פון תפילין, איך ווייס איין זאך דער אייבערשטער גייסט אנטון. מען טוט אן די הייליגע תפילין, מען פרייט זיך מיט די תפילין, ביי אונז אין די מנהג אין אנש שלום עיני פיר מען זיך אז מען טאנצט צופרי, זיך טאנץ, איך האב אנגעטון תפילין, איך בין א איד.